Документ. Господин Тукаев. Кайдан киләсез? Җаектан. Озакка. Озакка. Кая урнашасыз? Болгар кунакханәсендә.

Эшләрең ничек? Эшләр көткәнчә, Фатих. Көткәнчә. Докторга кан тәхлиле тугрысында бардым. Ул әүвәл терелергә, сәламәтләнергә вә бу кадәр беткән тәнгә агулы дару кертү мөмкин түгеллеген сөйләде. Берничә дару язып бирде, кымыз эчәргә кушты. Ә Уфада кымыз бер генә җирдә. Публика дәрхәл эчеп бетерә. Ә теге аспиринче тора торган авыру күптән бетте. Менә аны сәйбәт икән. Ярый, Фатих. Каршы алуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әфәнделәр, сезгә дә Аллаһның рәхмәтләре яусын. Ярый, ярый. Килгәлегез ярыймы? Очрашканга кадәр. Тукайның сәламәтлеге начар егетләр. Җитмәсә күзенә вакыт төшкән. Эшләр болай дәвам итсә, Атыйк әфәнде. Начар әйбер турында уйларга ярамый безгә егетләр, шулай бит? Безгә Тукайга ярдәм итәргә кирәк. Әйбәт докторлар табырга. Кичекмәстән. Алла берсе барысы да әйбәт булыр, шулай бит?

Чәйне тизрәк әзерләп булмас икән? Мин әйтәм, чәйне тизрәк әзерләп булмас икән? Хәзер тухаем.

Тешян базары. Син һаманда горур, шомлы, куркыныч, могҗизалы манзаралар базары. Синең урамнарың, таш сукмакларың бихисап адәм баласының ачы язмыш шаһиты. Мин кабат Казанда. Я Раббым, туган җиремә, шәһри Казаныма исән мин әйләнеп кайтуым өчен мең рәхмәт сиңа. Я Раббым, сайлаган юлымнан яздырмадың, иманымнан тайпалдырмадың. Мең рәхмәт.

Печать проклятия. Шайтан алсын шул күздәге авыртуны. Син мине чакырдыңмы, Габдуллаҗан? Син кем? Шайтан? Урынсыз мәгънәсез шаяру. Җен пәриләргә гомеремдә дә ышанганым булмады. Элгәрерәк язган әсәрләреңдә син мине бик яшь искә аласың. Кара әле, хәер сәдакага өметләнеп кергән булсаң, Ишекләрне бутагансың. Югал, югыйсә... Шайтан хәер сәдакага мохтаҗ түгел. Бу болгар номерларының Алла тарафыннан каргалган кырыгынчы бүлмәсенә син мине үзең чакырып китердең, Каптулла җан. Димәк, син минем хезмәтемә мохтаҗ бәндә? Сарса да шагыйрь шайтан хезмәтенә калмаган. Югал, югал димен, югыйсә... Фикерем. Шайтан дидем бит. Хәлең мөшкел, Габдуллаҗан. Үпкәләреңнең яртысыннан артыгы чиреп таркалган. Әгәр теләсәң, мин сиңа бетмәс төкәнмәс саулык, сәламәтлек вәгъдә итәм. Бу хезмәт өчен шайтан нәрсә сорый инде? Бигас. Каләмеңнән ваз кичсәң, миңа шул җитә. Каләмемнән ваз кичү? Юк. Бу мөмкин түгел, шайтан. Аллаһы Тәгалә тарафыннан иңдерелгән вазифам ул. Каләмемнән ваз кичү, туган илемнән, газиз халкымнан, анам теленнән аерылу ул. Юк. Ярышасың, Габдуллаҗан. Халкың турында уйлап, үзеңне корбан итү. Бу бик зур ахмаклык. Үз җаның турында кайгыртсаң, киләчәгең якты булыр. Әгәр теләсәң, мин синең киләчәгеңне, язмышыңны әйтеп бирә алам. Йә. Юк. Кирәкми. Ахмак. Бер катлы бәндә. Яхшы. Без синең язмышын сукмаганда

Бу җир, бу зәһәрле тору тәмам җелегемә үтте. Күз алдыма хәтта шайтаннар күренә башлады. Юк. Мин күрәсе язмышны Аллаһы Тәгалә миңа үзе күрсәтер. Үзе.

Син кем? Мин! Кечкенә буш! Ә син кем? Тукай, мин синең авыру жаны. Кулыңда нәрсә ул? Бу халкымның кайгы хәсрәт төенчеге. Улым! Әни! Әни! Әни! Улым! И җир йөзендәге фәрештә! Син бу милләтнең өмете гәр эштә. Атагыз, анагызның шатлыгы сез. Ике дөньяда йөз аклыгы сез. Барлык мусульманнарның уртаклыгы сез. Безнең саф динебезнең пакьлеге сез. Әни, мин кечкенә буш, мин кайда яшәрмен соң, әни? Гыйлем йозагының ачкычы сез. Прогресс күкләренең баскычы сез. Мәгариф бакчасында очып йөр, ашау эчү өчен күңелең борчылмасын. Бу дөньяда язучылар күтәрелгәннәр, дөньяга нәкъ ай кебек балкыганнар. Көне килер, синең дә урының бөек булыр, ихтимал, исемең

Это конец, Фатих. Кем туга? Һәр кемне хикмәт. Мәгънәдән буш эш күргән. Күз йома алмыйм төне буе. Йомсам, катышкыч төш күрәм. Бар гаятем салкыныннан туйды җан, катты күңел. Һәр ягында бар җиһанның зәмһәрирдән Шик күрәм. Акмый тышка мәгънәләр, кипкән күңелнең чишмәсе. Калган урында хәләкәт чокыры, баткаклык күрәм. Авыру җанның бишмәте, тәмле даваның төрле сыпырлы һәр көнне ябыйм. Ә иртә тагын ертык күрәм. Көне килер, синең дә урының бөек булыр. Ихтимал, исемең алтын белән язылыр. Көне килер, синең дә исемең бөек булыр. Ихтимал, исемең алтын белән язылыр. Абый! Абый! Мин монда! Шулай белем! Юк! Юк! Киләре! Юк!

Ой, бармакларым, зинһар котларыгыз мені, бармакларым. Кем син? Син, кечкенәдән баласы. Син мине күрәсеңме әллә? Ничек инде күрмәскә? Әнә бит, таз башында уйма кадәр мөгез төреп аерып тора. Шулай малаем, урманнан. Шулай бар кипкән ботаклардан Чабышка айгыр ясап уйнаган җиремнең, әнә теге хәшәрәтнең сатлас утынына үрелдем. Бармакларым бик авырды. Әй, кечкенәдән баласы, син миңа бер ярдәм ит әле. Бармакларымны коткар менә бу бәтләреңдән. Коткар инде. Юлларым бик авырды.

Сине дә бу базарда саталармыни? Юк! Мине Костромага бирәчәкләр! Минем, минем әтием-әнием дә юк.

Тукай әфәнде, сезгә килделәр. Э, әйтегез, керсеннәр.

Теге мәкаләңне бик сирәк басыла торган нәрсә кебек зурлап бастырдым. Бик әйбәт килеп чыкты. Бәләгесе бик яхшы булган. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Әле менә уйлап торам да әйбәт. Тагы да язмыша булмас ахырсы. Безгә милләтебезне саклап калу өчен бик нык көрәшергә кирәк. Җәмәгать, менә монысы өр яңасы. Тыңлап карагыз әле.

Сәгыйть Рәмиев. Фатих Амирхан. Һәм господин Тукаев. Господин Тукаев, прошу вас ознакомиться

Текст көтәбез. Яхшы, үзебез табарбыз. Башлагыз тентүне.

господин Тукаев. Нигә кирәк булды инде властька каршы күзәк күтәреп? Сезнең үз кан кардәшләрегез, милләтчеләр, сезнең өстән ясин чыгарга җыена. Куркытмас инде, Алла, яшен белән.

Үз башын салган, вә ләкин шикләнә. Су салырга тәнгә, чөнки чиркәнә. Бер куя җиргә чиләкне, бер тота. Ни эшләсен мескен? Суык су куркыта. Күп азаптан соң сыра гайрәткә килеп, суны җилкә аркылы читкә сибеп куйды да Син нечкәләп бер бассана. Әлдә тәнгә тимәде дип шатлана. Тәнгә тимәгәч. Дәвам. Мин моны яздым. Бу гыйшкым мислидер. Чөнки гыйшкым нәкъ минем шул төследер. Мин

Күз йомам, күрмим имеш. Күрмим имеш. Ут йотып ятсам да, сер бирмим имеш. Сер бирмим имеш. Бер шигырь язсам да, ялган кул куям. Мин сөйгәнне белмәсен дип, куркудан

Егет. Сөйгән чүмеч кеби борныңны җаным. Гашыйк булдым. Тәмам беттем ажалым. Ах, җанашым. Иләк, авызыңны үпсәм, ни кайгы инде, мин шул чакта үлсәм, Хәдичә, җавап бир. Җавап, җавап, җавап. Мәхәббәтсез. Лыгырдып шунда чукынна. Үзеңдә килмәгән җир бер дә юкмы? Җавап, җавап, егетләр. Ачуланма, Сәнә, гайни җамалым. Сине мин кимсетеп әйтмим лә, җаным. Синең төсле матур кызлар, карайны боларны. Сирәк бит. Баярак кызлар. Хатын алсаң, иле, чумыш кирәк бит.

Туташ, сез бүген аеруча гүзәл. Рәхмәт. Рәхмәт, Тукай әфәнде. Ә менә минем сезгә сөенечем бар. Әйе, соңгы вакытта матбугатта сезнең шигырьләрегез бик еш басылды. Гаҗәеп истидатлы әсәрләр, әфәндем. Бер яктан, куәтле сатирагыз, шаян әсәрләрегез халыкның рухын күтәрә. Ә менә икенче яктан, мәхәббәт лирикагыз гаҗәеп бер омтылыш белән яшьләрнең күңеленә кереп урнаша. Алар белән бер укуга күңелгә сеңә. Әйтик, әйтик, менә мәсәлән, хур кызлар шигырегез. Әгәр җәннәттә күрсәм мин йөзеңне, күрермен ой йөзеңдә үз йөземне. Беләм инде, мине әсир итәрсең, сихерләрсең, мине әфсүн итәрсең. Табигый, синең күркәмлегең күкнеке һәм һәрбер әгъза нәфис, мактаулы. Сөярмен мин сине дә, бик сөярмен. Яратырмын, янармын да, Сез укыйсыз. Алар сезнең күңелгә хуш килә. Халыкның кайбер өлеше шул шигырьләрем өчен мине каргый. Ә сез андыйларга игътибар итмәгез, Тукай әфәнде. Суккансыз икән, кизәнгәнсез икән, сугыгыз, суккансыз икән, үкенмәгез. Кәефегез юкка, менә шул гына сәбәп булса, сез ташлагыз. Сезгә курку, сезгә курку харам. Телисезме? Чәй уртасында мин сезне үз авылыма алып китәм. Ә безнең авылда кызык та бар, кумыз да бар. Кыз да бар. Кайгыларны таратучы зәңгәр чәчәк. Чәчәк үзенең көче җиткән вак кайгыларны гына тарата ала. Кичерегез, туташ. Кичерегез. Зинхар өчен. Шушы дорфалыгым өчен. Зинхар өчен кичерегез. Алга таба без сезнең белән очраша алмаячакбыз. Ерагырак, туташ, ерагырак. Сез ерактан да кайтырсыз. Беләсезме, Тукай әфәнде, сез миңа хат язарсыз. Мин дә сезгә язармын. Кавышмаган килеш безгә аерылышырга кирәк, Зәйтүнә. Туктагыз. Нәрсә булды шул арада? Без без икебез дә бер җан кебек идек бугай. Ул сезнең фантазиягез. Ул сезгә шулай тоелганмы да? Сәйтәле. Без икебез ике аерым җан. Икебез ике аерым кеше. Юллар аеры безнең туташ. Шам. Шам. Туры Тукай ул вакытта алдамады. Икесенең берсе ялган. Сез минем күзләремә туры карагыз. Сезгә минем турыда ялган сүз ишеттергәннәр шулаймы? Сез сез мине Тукайга тиң санамыйсыз. Ә мин беләм, беләм, миңа сезнең белән бик кыен булачак. Сезгә дә сезнең белән яшәүче хатынга да мин беләм. Менә белгәнгә күрә, мин сезне сөям.

Сине мин сине, менә шуны аңладым. Менә шушы вакыт арасында Зәйтүнә, ишетәсеңме? Хуш, хуш минем мәхәббәт шигырьләремнең илһамчысы. Әлвида, туташ! Әлвида! Туташ! Тукай, Бу ни эш? Туташ тыела алмыйча елый. Син аны рәнҗеттеңме? Нигә елый ул кыз бала? Дустым, соң аның монда нинди гаебе бар инде? Нишлисең син, ә дустым? Мин еламыйм, Фатих. Күр, минем күз яшьләрем аныкыннан мәңкәррә әчерәк.

Ә миндә печать проклятия. Ул нәҗих хисләр иясе. Ул нәфислек ольгасы. Ә мин шик баскан, чир баскан бер буйдак. Менә шул фәрештәгә иленеп, аны бәхетсез тол итимме? Менә шушы авыру тәндә тауларга сыя алмаслык гыйшык дәрте яна, хатыным! Ләкин мин ул фәрештәне бәхетсез тол итәсем килми. Мин үлемгә хөкем ителгән фатих. Тукай, син нәрсә сөйлисең? Дәшмә, дәшмә, шулай, шулай, шулай. Бөтен иҗатым, бөтен шигырьләрем, бөтен бөтен шигырьләрем белән мин халыкка кире кайтарып алынмаслык итеп тапшырылган зат. Соң әгәр дә мин гаиләдә вакланып бетсәм, халыкка ни калыр? Менә шуңа күрә мин бер кайчан да Өйләнмәскә булдым. Әйе. Ничектер, җилкәмнән авыр таш төшкәндәй булды. Рәхмәт сиңа, Фатих. Ян, рәхмәт бөтен ярдәмең өчен. Рәхмәт сиңа. Хәзер үзем генә калыйм, ян.

Анда сәйяр труппасы килгән. Безгә кертергә рөхсәтме? Фатих әфәнде, авыруның бу халәтендә бер кемгә дә рөхсәтем юк. Бер кемгә дә. Доктор, сәйяр труппасы Тукайның иң якын дуслары. Әгәр дә без аларны кертсәк, бу Тукай өчен Иң шәп дару булыр иде. Яхшы. Яхшы, Фатих әфәнде. Ләкин бик азга гына. Бик азга гына. Сестра! Рәхмәт. Авыруга теге даруны өстәп бирегез. Кушканны эшләгез.

Публика бик әйбәт каршы алды. Бик әйбәт, бик әйбәт. Яхшы. Котлыйм. Афәрин. Беләсезме, менә миндә бер поэма турында фикерләр ташып итәгез әле. Максатым дөньяда татарча, татар рухы, татар геройлары белән бер Поэма язу. Құдай күш берсе, поэма. Татарша Евгений Онегин. Как это романтично! Тукай әфәнде, искиткеч, искиткеч бит бу әфәнделәр. Тукай әфәнде, сезгә болай яту килешми. Килешми. Җитәр, без

Безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вә иң бәһале мирастыр. Җыр ул менә сәхнәбезнең сихри көзгесе. Мәсәлән, менә әйтик, менә моны алыйк, менә байлар кияр каракүл, без киябез эшләпә. Ходай бәхетне бирмәсә, баеп булмый. Менә бу җырның Менә бу дөньядагы байлык вә фәкыйрьлек дигән ике нәрсәгә карашып,

Чынлапта, безнең җырлавыбызда ва көйләвебездә үзенә генә хас бер хосусият бар кебек. Бардым, бардым. Беләсезме, без җырлаганда авызны зур итеп ачу, яисә мөмкин кадәр көчләнеп җырлау

Хөрмәтле артист әфәнделәр, менә халык җырлары. Моң, милли рухтагы сәхнә әсәрләре татар театры сәнгатенең бер дә шөбһәсез нигезе булачак. Әфәнделәр, менә күңелдә йоклаған дәртне уятыр өчен сез катлаулы сәфәргә чыктыгыз һәм татар театры сәнгатенең беренче Карлыгачларына әверелдегез. Юлларыгыз иркен вә туры. Очкан дәрьяларыгыз киң вә югары булсын. Афәрин, әфәнделәр. Афәрин. Рәхмәт. Афәрин. Рәхмәт. Киң вә югары булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Җаман.

Сәхибҗамал Гиззатуллина Волжская. Сез бик талантлы артистка. Мин сезнең уйнавыгыздан горурланам. Афәрин. Афәрин. Хәзер. Хәзер. Юк, юк, үзем.

Ике кояш. Күр, ничек иртән кояш чыкса, җиһанда нур тула. Һәр күңелләр нурланадыр, Чыкса, Гыйззатуллина, бу икәүгә тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә.

Җитеш булмаса, кай җирдә җитешми. Хәзер шуны тәхмил итәрсең, шулай шактый белем тәхсил итәрсең. Нишләп проклятие? Сәр яхшылыгың син яхшы булса, җылы канлы икәнең яхшы булса.

Беләсез бер туташ, менә миндә, миндә бер кайымы турында фикерләр ташып бит әле. Әйе. Максатым дөньяга татарча, татар рухы, татар геройлары белән бер поэма язу. Аның исеме Пышан базары яхуд

Халатымнан хәсрәт төенчеге. Бу төенчек бер кайчан да Тукайның җилкәсеннән төшмәде. Кудратың зур. Сакла, Тукайны. Шагыйрь Каләменнән ваз кичәсен минде. Юк, юк, ух. Һәр күңелләр. Бер заман бардым пешән базарына.

Кайда баксаң, шунда тулы сәүдәгәр. Кайсы сатмактадыр, кайсы ала. Берсе алдый шунда, берсе алдана. Кызса да гадәттәгечә сәүдәләр Әллә ник бүген күңелсездер базар. Султан әллә нигә кайгылы. Нәрсәгә соң Султанга бу кайгыны? Йөгерешәләр сөртенә дә абына, барча мөкминнәр күпер почмагына. Нинди еш чыккансың анда? Нәрсә бар? Бер сугыш чыкканмы әллә, я пажа? Мин дә чаптым шунда мөкминнәр белән. Мәскәү өске якка күз салсаң күрә. Тәгәрәп бер таш килә! Таш түгәлләр! Киселгән баш килә! Баш килә шундый каты! Шундый кызы! Полный ход килгән трамвайдан уза! Һәр тараф тулган караучы юк саны! Баш көфер чакна җиткәч туктады! Юк аягы, гәүдәсе һәм кулы! Бер кисек баштыр, һаман сөйләр теле. Кагылый кисек баш, моң зарын сөйли. Аксакаллар нәрсә булды дип сорый. Баштан үткәнне сөйләймен, тыңлагыз. Мин хаҗи, бардым хаҗга 99. Мин гласлыйлыкта тормыштым генә. Бу шәһәрнең думасына ун сәгать, ун сәгать.

Алып китте аларны миннән дию. Сезгә тиештер миңа ярдәм кылу. Алды да керде кыйыга. Күзләремне кайгы куймый уйкуга. Кыйылмасагыз сез миңа ярдәм әгәр. Сезгә миннән яумы мәхшәр дәгъва бар. Нишләргә соң? Егылып үз чыкмас. Патшага, патшадан солдат кылык, ул диюне ядрә белән атырыр. Сагрый Максуди барыр. Мәсьәләне бәлки мәҗлескә салырсыз. Без аның өчен күп тырыштык, шаш салып, ахырына гына думага да сайлагыз. Ша, камчы ишан барыр. Ул диюнең бәлки сихрен кайтарыр. Тыңлагыз, бу хакта минем фикерем шушы, тыңлагыз. Бу тик Карахмәтнең эше. Ул инде мәгълүмегез көчле кеше. Ул барып алсын диюнең җанына. Кайтарыр ул кисен баш канына. Карахмәт! Үтмәгәндер Кара хмәт тәслиман Истәде башны күтәреп бакмага, гайрәтен вә куәтен күрсәтмәгә. Һич күтәрә алмый аны, хайран кала. Көчләнә, кирли батыр, көчтән тая.

Бер түгел, меңләп карахмәт килсә дә, хәтта Саикин Медведев бер булса да, бу мидә йөзләп гыйнат амбары бар. Бу мидә мең пот сыраның пары бар. Ә бу мидә бардыр наданлык ун вагон. Мин беләмлекләр басы йөз мең вагон.

Пәһлеван вагонга җирләште кереп, алды пересадка берлән бер билет.

Белегез! Белегез! Тизрәк бәйләгез! Бәйләде. Шулай! Ат! Ул төшә! Бер көн төшә, өч көн төшә, туктамый инмәктә бер көндез кичә. Нәк төшеп җиткәнгә ун тәүлек тула,

Безнең батыр ачты күзе. Бер сарай алдындадыр күрде үзен. Анда һәр төрле нигъмәтләр бар да бар. Кап-кызыл алтын шәһәр, җиз карияләр. Мөгезе мәрмәр буланнармы кирәк? Алты йөз башлы җыланнармы кирәк? Су анасы бик яваз, йөзе кара. Елда бер угыланны я кызны ала. Тартты, куптарды Карәхмәт капканы, соңра тиз-тиз эчкәрегә атлады. Керде дә күрде, сарайда бер хатын. Җәлеп итәрлек әр кешенең диккатен. Намаз укыр ул ахирәт хатыны. Ах, итәр, күккә чыгадыр төтене. Күз яше сәҗдә җирене болгамыш. Ул хатын кисек башның хәләле имеш.

Шунда бер бүлмә күренде шактый киң, күрде батыр, шунда яткан ул ләгыйн.

Ниһаять, язып бетердем. Аллага шөкер. Ниһаять, язып бетердем. Фатих. Фатих. Тукай. Минем шигырьләремнең соңгы корректурасы кайчан? Иртәгә, Тукай, иртәгә. Иртәгә. И Фатыйх, күрәсе иде халкымның иртәгесен. Киләчәгем. Күрәсе иде. Фатыйх. И мөкатдәс, и мөкатдәс, моңлы сазы, моңлы сазы, уйнадың син ник бик аз, уйнадың син ник бик аз, син сынасың, син сынасың, мин сүнәмен, мин сүнәм, аерылабыз, ахырысы. Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һич берендә, чөнки ак ди алмадым. Булды юлда килтәләр. Эттән күбәйде дошманым. Чөнки залимнәрне саклый алмадым. Кайтмады көч. Бетте көч. Сынды кылыч. Шул булды әш.

Хәерле иртә. Тукай. Мин моны яздым, бу гыйшкым миследер. Чөнки гыйшкым нәкъ минем шул төследер. Мин сөям, хәтта ки гакылымнан шашам, Сөйгәнемнән шүрәле төсле качам. Юлда күрсәм, күз йомам, күрмим имеш, Ут йотып янсам да, сер бирмим имеш. Бер шигырь язсам да, ялган кул куям, Мин сөйгәнне белмәсен дип,